Ndaa ndi kho livhuwa ndo vha ndi kho nyaga u to sedza mafhungo ane a vha uri a kho itea kha mi masipala heyi mivhili masipala wa musina na masipala wa thulamela hune. Ee hu nga ri ho no shanduka maitele ane ra vhona hu tshi khou shakulisiwa dzi political barrier kana dzi political deployment, hune zwa zwino ri khou wana hu tshi khou u rizaina na u saspendiwa ha dzi municipal manager kha vhuimo havho ha u vha. dzi administrator dza heyi mimasipala musi hu tshi ḓa kha nḓisedzo ya u shumisa zwavhuḓi ha masheleni khathihi na u overseer dzi project uri dzi kho tshimbila nga nḓila yone, zwine zwi vha zwi tshi kho kona u amba uri corruption yo no to ṋaṋa hune u vha u tshi nga tenda nga murahu ha musi u tshi kho kona u wana uri na vhane vha vhori a si vho rapoḽotiki ndi vha ofisiri vha mimasipala vha khou swika hune vha sumbiwa nga minwe. Musi zwo tou ralo ri ḓo wana uri nyimele hedzi noni dzi vha dzi khou thoma u takuwa musi hu tshi vha na u ḓisiwa ha service delivery kha mimasipala kana jurisdiction henedzo, so ndi hune ra kho wana uri musi ri khou sedza ṱhamusi hafha musina. ho vha na dzi allegation dzo ḽivelwaho against MM uri vho swika hune vha ḓi engedzela muholo, ha vha na dzi allegation dza uri ho vha na security khamphani ye muṋe wayo a swika he a ri sia. ha vha vho M_M vha tshentsha dzi account dza u badela heyi service provider, so ndi dzi alegesheni dzine na dzone dzi kha ḓi tea u thesitiwa nga ngomu court of law hune ri khou lavhelela uri mapholisa kana dzi law enforcement agency dzi tea uri dzi dzhene dzi ite dzi mveto mveto kha haya mafhungo hune ṱhamusi zwi ḓo vha zwi zwone zwine zwa nga vhuisa tshirunzi tsha dzi law enforcement agency khathihi na National Prosecuting Authority kha uri a dzi ngo swika hune dza infiltrate-iwa fhedzi hu na vhane vha kha kha ḓi kona u shuma vho ḓi imisela kana u tevhela mandate wavho musi vha tshi shoniwa ini. So ndi hezwo zwithu zwine ra kho vhona zwi tshi kho mangadza nga maanḓa nga murahu ha musi havho M_M vha thulamela vho swika hune vha resigner. vha tshi kho tea u ya hearing zwine zwivha zwi tshi kho kona u amba uri na dzi gold hand shake dzi kha ḓi itea on a lower level kana kha kha municipality level hune hu kha ḓi itiwa dzi gold hand shake kha uri uri u avoid. arrest kana u tou pfhi wo imphitshiwa kana wo tou pandeliwa mushumoni uri u sale u na tshirunzi u vha wo no vha na option ya uri u nga kona u swika hune wa resign fhedzi zwi tshi ḓa hafha musina havha vha musina vha khou sumbedza unga eh, vhone vha khou nyaga u imela mafhungo avho kana dzi allegation dzine vha khou hwesiwa dzone nga murahu musi council i tshi swika hune ya to dzhia tsheo ya u vha imisa for miṅwedzi miraru zwino vha tshi kho kona u tenda kha uri musi arali council i majority a ya ḽihoro ḽa African National Congress ha swika hune chief whip ya ANC ya amba uri ri kho voter in favour of. motion hoyo wa uri sa municipal manager a suspendiwe zwi vha zwi tshi kho dovha futhi zwa ri fha miṅwe material a uri ri kone u sedza hone kha uri musi conference yo fhiraho heyi ye ya ḓo winiwa nga vho Matibe hangei Kalahari zwi vha zwi tshi khou amba uri vha khou lingedza na vhone u ḓi sheipa kana u nyaga u panga dzi administrator officer dzavho kha uri vha kone u ḓi wana vha tshi kho shuma kha heyi mimasipala so ri kha ḓi ḓo zwi vhona zwi tshi ḓo itea na fhethu ho no nga vho makhado eh, na henengei vho collins shavhane hune tshiṱiriki tsha vhembe tshinoni tshi khou sumbedza tshi na gole ḽi si ḽa vhuḓi ngauri ni ḓo humbula uri na vhembe district municipality hune ha vha uri vho municipal manager ndi vho kutama nahone hu ḓivha na migwalabo ye ya ḓovha i tshi kho nyaga u ṱuṱuwedza kha uri kha vha swike hune vha vha vha bvisiwa ofisini kana na vhone vhavhe vho imiswa u shuma, so u vha u tshi kho kona u vhona uri tshiṱiriki tsha vhembe a tshi ngo swika hune tsha ima zwavhuḓi musi ri khou sedza mafhungo haya noni ane avha uri a kho yelana na tshanḓanguvhoni musi zwi tshi ḓa kha u ḓisa tshumedzo vhathuni, so ndi hune ra vha ri tshi khou vhona zwo to ima ngo to ralo muhasho.